Pregunta ta, Cu si papiamento ta forma parti di nos tradicion, si e ta forma parti di nos esencia como Rubiano? Claro cu si! E ta nos esencia, e ta loke ta identifica nos como un pueblo. Claro, papiamento ta forma parti di nos identidad. Pasobra nos ta identifiká nos mes, nos tur, via e mesun idioma ku nos tur ta papia, ku ta idioma nashonal papiamenti. Anto si nos pueblo ta konsiente di interes i di importansha di papiamentu komo komponente esensial di nos identidat, anto Öri nos pa kuriosidat ta bai siña. E ta hopi esensial, e ta hopi esensial. Pasobra ku ta den nos idioma nos por sinti, nos nos kurason ta fibra. Ta den nos idioma nos por skibi, nos por badia, nos por kanta. Ke mende ta sumamente esensial. Pasobra tur kos ta pasa via papiamentu. Si bo tin un pintor mes ku ta pinta, e ta pensa den papiamentu, kuma e ta usa e idioma. P'eseinan ta bisa ku papiamentu ta kargadó di kultura. Ke manera ta algu esensial di nos kultura. Enton si bo ta un rubiano, bo ta papia mal papiamentu. A mira e rubiano ey. No abo so como rubiano, pero abo como miembro di e pais Aruba aki. Claro que ta, e ta refleha riba bo identidad y riba bo nacion. Bo ta orguyoso di, di, di Aruba? Papia bo idioma. No bin impresiona mi cu ingles, pasobra mi ingles ta min papia. Ora bo bai expresa un cos dushi, bo ta papia na papiamentu. Y si bo no haciel, entonces, con? Esei ta mi preokupashon, ku nos no ta dun'é e apresio, no ta dun'é e papel ke ta representá den nos identidat. Pa nos e ta di kardinal importansia pa sobrebibí, pasobra si nos pèrdé nos ta bira simplemente un pueblo mas di Latinoamérika, nos no ta bira e pueblo rubiano ku nos ta, nos ta pèrdé un identidat ku nos tin aktualmente i ku nos no ke pèrdé pa nada di mundu. Su propiamentu ta identifiká nos komo un pueblo ku a bin di su orígennan tantu siglo, a desaroyá den loke nos konosé awe komo pueblo Rubiano, i su esensia ta papiamentu. Sin papiamentu nos por bisa ku nos ta e mes Rubiano awe ku nos ta ayera. Un Rubiano awe sin papiamentu no ta e mes un Rubiano ku ta ayera. Papiamentu ta nos identidat i e ta ekspresá nos kultura. I si nos no tuma noshon. Kada ekspreshon ku bo usa den kualke idioma ta konsistí di tres parti, e konsepto ku bo ke ekspresá, e idioma ku bo ta usa pa ekspresá e konsepto i e kultura den kua e dos komponente ta hankará. Den e sentido ku bo ta dominá i bo ta konsiente di e tres komponentenan, bo ta ekspresá bo mes bon. Netamente Esaki ta diferensiá nos di otro di otro paisnan, di otro idioma. Ke men a mi ta haña masha importante pa nos duna balor na nos idioma, siña konosé nos idioma mihó i hasi e uso, us'é manera debe ser. Pasobra esei ta trese e diferensia ku otro paisnan tambe ta haña, ku otro idiomanan tambe. No tin un rubiano, no tin un di Kòrsou, no tin un boneriano ku ta rubiano, di Kòrsou, boneriano ku por bisa berdaderamente mi ta wak den spilu i mi ta ekspresá mi esensia na un idioma ku no ta papimentu. P'esei mi ta kere ku tin un situashon di defensa grandi pa papiamentu riba tur nivel di nos poblashon. Ku ningun hende ke mira pa ningun hende mishi kuné, dañ'é, perhudik'é a la larga, obligá nos papia otro idioma ku no ta papiamentu, por lo ménos na nos kasnan. Esei ta e, e balor di papiamentu pa nos. E ta e faktor di identidat mas grandi di nos isla. Nos mester di nos hendenan, gobièrnu, yu Kòrsou, yu Boneiru, pa rekonosé ku esei ta nos esensia. Nos no tin otro esencia den nos idioma cu e idioma ei. Laga nos respet'e, laga nos gust'e, laga nos odi'e, luch'e, batay'e, kico bo ke, ma reconoc'e t'einan nos identidad ta.